א גוטן אווענט. צוליב די לעצטע וועלט אנטוויקלונג, צוליב די דרינגליכקייט פון דעם ענין, האב איך באשלאסן זיך צו קאנצענטרירן אויף די קאראנא ווירוס, אנשטאט פון דעם געווענליכע שיעור וואס מיר האבן אויף תהילים. עס גייט פאר א קריג, א קריג קעגן א פיינט וואס מען קען גארנישט זען. דער פיינט וואס מען קען גארנישט זען איז זייער זייער א קליינער. ווירוס, ווי עס ווערט גערופן. דער ווירוס, די קרענק, איז זייער אנשטעקיג. עס איז אזוי קליין אז צו זען ווי עס קוקט אויס באדארף מען זייער א ספעציעלן מיקראסקאפ, א מיקראסקאפ וואס ווערט גערופן אן עלעקטראן מיקראסקאפ. למעשה זענען שוין געווען קלענערע און גרעסערע עפידעמיעס ליידער עטליכע מאל אין די פארגאנגענהייט וואו מיליאנען מענטשן זענען ווי א רעזולטאט פון דעם געשטארבן, זיי קענען בארעכנט ווערן ווי טויטליכע קרענק. און די וועלט זוכט מיט פארצווייפלונג פאר א וואקסין, פאר א היילונג. זיי זענען נאך נישט זיכער ווי אזוי עס צו באהאנדלען און ווען עס וועט אוועקגיין, ווען עס וועט זיין קאנטראלירט. אידישקייט יעדנפאלס באטראכט עס אביסל אנדערש, ווי די נביא זאגט נחפשה דרכינו ונחקורה, לאמיר אונטערזוכן, לאמיר אונזערע אייגענע פארשונג טון, נישט אן אונטערזוכן אדער אן ערפארשונג פון די קרענק, נאר פון אונזערע וועגן, לאמיר זיך אונטערזוכן. אפשר טוען מיר עפעס נישט גערעכט? עס איז שטענדיג וויכטיג צו האלטן אין זינען א זייער וויכטיגן פרינציפ אין אידישקייט, אז אין מקריות. עס איז נישטא גארנישט וואס קען פאסירן צופעליג, סתם אזוי, פאר קיין שום סיבה נישט. אלץ פאסירט צוליב עפעס א סיבה. מען קען נישט שטענדיג וויסן די סיבה. אבער עס ליגט אויף אונז א פליכט צו פארשן, צו פרובירן עס אויסצוגעפינען. אפשר קענען מיר אויסגעפינען צום ווייניגסטן עטליכע סיבות פאר דעם. למעשה, אונזערע חכמים דערציילן אונז אז עס איז דא א ליסטע פון סיבות פארוואס קומען פאר עפידעמיעס. פארוואס ברעכט אויס א מגיפה? זענען דא עטליכע סיבות, אבער איך וועל נישט רעדן וועגן דעם. עס זענען דא אזעלעכע וואס ווילן זאגן אז דאס איז געוויס א צייכן אז מיר זענען זייער נאנט צו משיח. עס קען אזוי זיין, אבער פון דעסטוועגן וויל איך נישט רעדן וועגן דעם, אנשטאט וויל איך זיך קאנצענטרירן וועגן דאס וואס מיר קענען זיך אפלערנען. די מאראלישע לעקציעס. די מוסר השכל וואס איז דא אפצולערנען פון די זייערע זייערע טראגישע לאגע. עס איז אינטערעסאנט. ווי טראץ דער גאנץ גרויס טעכנאלאגישע פארטשריט וואס דער מענטש האט באוויזן, ער האט געקענט דערגרייכן ביז צו דער לבנה און אפילו ווייטער פון דער לבנה, פלוצלינג, דער מענטש וואס האט אזויפיל אויפגעטאן אין טעכנאלאגיע, באמערקט אז ער קען זיך נישט באשיצן, פלוצלינג, איז ער שטארק באזארגט, ער מוז נאכפאלגן אנווייזונגען, ער האט מורא פאר זיין לעבן. די אינטערעסאנטע זאך וועגן דעם גאנצן סיטואציע איז. גיבט א קוק, די גרויסע מעכטן, די גרעסטע פון אלע, אמעריקע, כינע. די דאזיגע גרויסע מעכטן ווערן דערנידעריגט. גרויסע עקאנאמיעס זענען פאראליזירט. דאס פארטרויען און שטאלץ פון די מענטש איז אויפגעטרייסלט געווארן ביז טיף אין הארצן. כדי אויסצוגעפינען וואס גייט דא פאר, אידישקייט שטעלט דעם טראפ אויף דעם נאמען. ווי אזוי ווערט עס באשריבן? ווי הייסט עס? אינטערעסאנט אז עס ווערט גערופן קאראנא, ווייל עס זעהט אויס אביסל ווי א קרוין אונטער דעם מיקראסקאפ. אבער דאס איז זייער א וויכטיגע אנדייטונג וועגן וואס פאסירט דא. פארוואס רופט מען עס אן קאראנא? נאר צוליב זיין געשטאלט? פאר די וואס זענען אביסל באקאנט מיט די קבלה, אין קבלה זענען פארהאנדן די ספירות,

דאס איז דער אנהייב פון אלעס. עס איז אינטערעסאנט אז מען באטראכט די נומערישע ווערט די גימטריא פון כסר איז עס זעקס הונדערט און צוואַנציק אויף העברעאיש. וואס איז זעקס הונדערט און צוואַנציק? זעקס הונדערט און צוואַנציק באציט זיך אויף די זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות וואס אידן מוזן פאלגן.

די קבלה לערנט אונז אז אויב דער כסר, די קרוין פון אייבערשטער ווערט געשעדיגט, דער זעלביגער ווארט כסר אז מען טוישט די אותיות אביסל ווערט עס כרת, כרת באדויטע טויט, עס מיינט אפגעשניטן. אויב די קרוין פון דעם אייבערשטער איז געשעדיגט קען עס חלילה פאראורזאכן טויט. כרת קען געוויס ענדליך צוריק ווערן כסר. אויב מענטשן וועלן זיך פארנעמען מיט די מעשים וואס זענען נויטיג צו פארריכטן זייערע וועגן. קענען זיי דאמאלס צוריקברענגען דעם כתר. די קבלה לערנט ווייטער אז אין אזא צייט פון הקיפות חלילה, דער מלאך המשחית, דער מחבל, דער מלאך וואס שעדיגט, די מידת הדין האט א פרייע האנט. און ווען דאס פאסירט, סיי די צדיקים און סיי די רשעים קענען פארלירן זייער לעבן, ווייל די מדת הדין מאכט נישט קיין אונטערשייד צווישן די צדיקים און די וואס זענען נישט אזעלכע צדיקים, זי האט א פרייע האנט, אויב אזוי איז עס גאר קלאר. אז ס'איז א סכנה די צייט זיך צו טרעפן אין אזא פלאץ, זיך צו טרעפן וואו די מגיפה איז, געוויס מוז מען זיין זייער אפגעהיט. אבער צוריק צו די עטימאלאגיע, צום מקור פונעם ווארט קאראנא. רוב מענטשן מיינען אז קאראנא איז פון לאטיין, קאראנא מיינט א קרוין, אבער די מקור פון קאראנא באמת שטאמט פון די גריכיש ווארט קאראניס וואס האט מער צו טון מיט א זאך וואס איז קרום, געבויגן, א קרוין איז דאך קיילעכיג. פונקט ווי די ענגלישע ווארט קארניס, א געזימט, שטאמט אויך פון דעם זעלביגער שורש. און די ווערטער טאקע שטאמען פון די אריגינעל העברעאיש ווארט קרן. קרן מיינט א הארן, דאס וואס שטעקט ארויס. דאס זעלביגע מיט דעם ענגלישן ווארט גארלענד, א בלומענקראנץ. דאס ווארט גארלענד אדער דאס אידישע ווארט קראנץ שטאמען אויך פון דער זעלביגער שורש קרן, עפעס וואס שטעקט ארויס. איז וואס איז אז א זאך שטעקט ארויס? וואס קען שוין נישט זיין בסדר מיט דעם? וואס איז אזוי אויסערגעווענליך וועגן עפעס וואס זעהט זיך אן? מיר האבן פונקט געליינט אין די תורה פרשת כי תשא אז אידן ווערן געציילט אין זייער א אומגעווענטליך וועג. כאטש די תורה זאגט כי תשא את ראש, צייל די קעפ.

אויב אזוי מוז מען רעכענען אין אן אומדירעקטן וועג, כאטש עס ווערט גערופן א קאפ צעל, אבער איר וועט נישט צעלן די קעפ, פארוואס? ווייל עס זאל נישט זיין קיין נגף, זאל חלילה אייך נישט טרעפן קיין עפידעמיע. ווילט איר דאך זיך פארהיטן פון א מגיפה וואס וואלט געקענט חלילה זיין אויב מען וואלט פאקטיש געצעלט די קעפ יעדער איינער באזונדער, דעריבער זאלט איר נישט אזוי צעלן, ווען מען צעלט אסאך מענטשן איז בעסער זיי צו צעלן אויף אן אנדערן אופן, אין דעם פאל, די תורה זאגט צו באנוצן א מטבע, און די מטבע איז נישט א געווענטליכע מטבע, דאס איז א האלבן שקל, איז די קשיא פארוואס אזוי צו ציילן? און פארוואס זיך צו באנוצן מיט א האלבן שקל, נישט א גאנצן שקל? און וואס איז אז די רייכע ווילן מער געבן? ניין, אלע זענען גלייך, אלע דארפן געבן פונקט די זעלבע סומע, א מחצית השקל, א האלבן שקל, פארוואס? ווען אידן לערנען די הלכות, די כללים וועגן תערובות, געמישטע עסנווארג. וואס פאסירט למשל אויב איר האט עפעס וואס איז פארבאטן צו עסן, וואס איז געמישט געווארן אין זייער א קליינע מאס, אין עפעס וואס מ'מעג יא עסן, למשל דער איסור געגן מישן פלייש און מילך, אין אזא פאל וואס א טראפ מילך איז אריינגעפאלן אין טאפ, למשל איר זענט אינמיטן מאכן א טשולענט. עס זענען פארהאנדן עטליכע כללים ווי מען פירט זיך אין אזא סיטואציע, אויב עס רעדט זיך פון א גאר קליינע מאס, דאס קליינע מאס ווערט אמאל בטל, עלימינירט.

דעמאלס מעגט איר עס ווייטער עסן און נישט זארגען דערפון. עס זענען פארהאנדן פילע פילע פרטים אין די הלכות, אבער איך האב נאר געוואלט ארויסברענגען דעם וויכטיגען פונקט אז אמאל דארף מען נישט זארגען ווייל עס איז בטל, ביטול מיינט אז עס ווערט עלימינירט, עס איז אזוי קליין אז מיר באטראכטן עס נישט ווי א ערענסטע זאך. אבער עס זענען דא פאלן ווען א זאך איז נישט בטל, עפעס ווערט נישט בטל ווייל עס איז אזוי וויכטיג, עס איז גערעכנט באזונדער, עס איז עפעס א זאך וואס האט א גרויסן ווערט. אזא מין זאך איז נישט בטל אפילו אין טויזנט, אפילו ווען עס איז דא פיל פיל מער געגענט דעם איסור, די הלכות פון ביטול פון מבטל זיין דעם איסור ווירקן נישט דא, צוליב די וויכטיגקייט פון דעם איסור, עס איז באמערקבאר און שפעקט ארויס. אין קבלה לערנט מען אז מען דארף אכטונג געבן מיט זאכן וואס זעען זיך אן, אפילו ווען מיר רעדן נישט וועגן די הלכות פון תערובות, יעדעס מאל וואס עפעס זעט זיך אן, די עין הרע קען עס שאטן, די בייז אויג קען זיך צוכאפן צו אים, ווייל עס שטעקט ארויס, עס איז וויכטיג, מען קען עס זען. און ווי א רעזולטאט, ווי עס איז די נעגאטיווע ענערגיע וואס מיר רופן די עין הרע, וועגן וואס איך האב א באזונדער שיעור, קען השפעה האבן אויף די זאך. און דערפאר האט דער זוהר אונז געזאגט, אז ווען מיר האבן צו טון מיט א מגיפה, גיב אכטונג נישט זיך אנצוזעהן. גיי נישט סתם ערגעץ אליין, בעסער נישט צוציען אויף זיך אויפמערקזאמקייט, דער מלאך המוות געפינט זיך. וועגן דעם רעדט דער זוהר, און דערפאר זאגט אונז צו זיין אפגעהיטן אזא צייט, נישט זיך אנזעהן. וואס טוט די בייז אויג אין אויער, די נעגאטיווע ענערגיע וואס ווערט גערופן עין הרע, אז עס האט אן איינפלוס אויף עפעס? בעצם וואס פאסירט ווען די עין הרע ווירקט אויף א מענטש, ער פילט שוואך, ער פילט קראנק. וואס איז געשען איז אז די שפע האלוקי, דער געטליכער צופלוס, וואס שטענדיג האלט אין אראפגיין פון אויבן, ווי א נאפלשנור, וואס ערנערט אלעס, איז ווי אזוי צייטווייליג אפגעהאקט, אדער עס איז אפגעשוואכט, און ווען דאס איז אפגעשוואכט איז דאמאלס דאס אימון סיסטעם אין אונזער פיזישע קערפער אויך אפגעשוואכט, און וועגן דעם ווערן מיר קראנק פון אן עין הרע, כאטש מענטשן ווערן קראנק פאר אלע סארטן סיבות. פילע פילע מאל צוליב דאס עסן וואס זיי האבן געגעסן, אזוי ווי דער רמב ם ערקלערט, אבער עס טרעפט אמאל ווען עס איז טאקע נישט אונזער שולד, מען האט אויף אונז אנגעקוקט אין א געוויסן וועג, דער מענטש האט זיך אנגעזען, אפשר ווייל ער האט וועגן זיין געלט גערעדט, אפשר ווייל ער קוקט אויס אזוי שיין, און ווי עס איז עימיצער מיט די נעגאטיווע ענערגיע, נישט אלע האבן עס, האט געקוקט אויף אים און ער קען אים עפעס אפשוואכן. געוויס קען מען דאס באהאנדעלן, מען קען עס באזייטיגן, ער קען זיין געהיילט, אבער דערווייל ווייסט ער נישט פארוואס שפירט ער אזוי, די עין הרע האט אים אנגעכאפט. אבער אין קורצן, וואס איז די נעגאטיווע ענערגיע? די נעגאטיווע ענערגיע, דער מענטש וואס האט אזא מין אויג, איז נישט פאראינטערעסירט צו זיין גוטהארציג. ער איז זייער אן עגאיסטירשער מענטש, ער איז זייער אומצופרידן ווען מענטשן זענען גליקליך. ער האט א בייזן אויג, א נעגאטיווען אויג, א שלעכטן אויג. ער אליין קען זיין ווייסט נישט דערפון, און דערפאר ווען ער קוקט אויף עפעס אדער אויף איינער וואס זעט זיך אן, איז דאס פערפעקט צוגעפאסט. דא טרעפט זיך איינער וואס זעט זיך אן. און רעכנט זיך זייער וויכטיג און פילט זיך זייער גוט וועגן זיך, און דא איז איינער וואס זארגט מער וועגן זיך ווי וועגן עמיצער אנדערש. אויב אזוי זענען זיי צוגעפאסט איינעם צום צווייטן, ווי די נעגאטיוו ענערגיע וואס טראכט בלויז וועגן זיך, קען שאטן דעם מענטש. וואס קען אמאל זיין א גוטער מענטש, אבער עפעס וועגן אים זעצט זיך אן, און דעריבער אטאקירט עס אים. און ליידער האט עס זייער א נעגאטיווע איינפלוס אויף אים. אבער אז מען רעדט וועגן זאכן וואס זעען זיך אן, וואס דערמאנט עס אונז? עס דערמאנט אונז די מידה, די קוואליטעט וואס רופט זיך גאווה, אראגאנץ. איינער וואס איז א בעל גאווה. וויל זיך אנזען. ער וויל באווייזן זיינע קוואליטעטן. ער האלט זיך גרויס. פונקט ווי ר' קרן, די הארן. געדענקט? מיר האבן פריערט גערעדט וועגן די הארן. די הארן זעהט זיך אן. זי שטעקט ארויס. זי וויל זיך באווייזן. און עס קומט אויס אז דווקא די מידה אדער קוואליטעט וואס ווערט גערופן גאווה, דער אייבערשטער האט עס פיינט מער ווי אלע אנדערע. די אייבערשטער האט פיינט די וואס האלטן זיך גרויס. פארוואס? ווייל אויסער אנדערע סיבות, גראדע די מידה, גראדע די קוואליטעט, איז די וואס דערווייטערט דעם מענטש פון די אייבערשטע די מערסטע פון אלע. דער וואס איז א בעל גאווה האלט זיך זייער גרויס, ער בארעכנט זיך אלס א זעלבסטשטענדיגער, ער ווייסט אלעס, ער קען טון אלס וואס ער וויל, ער האט גענוג געלט, די גאנצע מאכט, גארנישט קען אים אפהאלטן. איר זעט ווי די קוואליטעט קען ווירקליך צוברענגען א מענטש זאל זיך זייער דערווייטערן פון דעם אייבערשטער.

מענטשן זענען מער נישט אינטערעסירט אין רוחניות און גייסטיקייט, וועגן דאס וואס איז געטליך, זיי קאנצענטרירן מער אויף זיך און ווערן מער מאטעריאליסטיש, און דערפאר זאגט אונז די תורה ווייטער, און מיר זאגן דאס אלע טאג אין אונזער תפילות, זיי פארזיכטיג פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם מאלוהים אחרים, זיי פארזיכטיג אז אייער הארץ זאל זיך נישט אפקערן פון ריכטיגן וועג, און איר וועט דינען פרעמדע אפגעטער.

איך מיין אז הרב אברהם טווערסקי ערקלערט עס גאנץ שיין ווען ער זאגט וואס איז גענוי עבודה זרה. ער זאגט אז עבודה זרה איז הויפטזעכליך א סיסטעם אין וועלכער א מענטש שאפט זיין אייגענע גדר און בויט זיין אייגענע עטישע מאראלישע סיסטעם וואס זאל זיך אריינפאסן צו זיינע תאוות. אזוי האבן פילע מענטשן, פילע פעלקער און רעגירונגען אויפגעשטעלט אזא מין סיסטעם וואס פאסט דאס וואס זיי באדארפן, לויט וואס זיי פארלאנגען, וואס זיי וואלטן געוואלט פאר זיך, נישט דווקא וואס איז רעכט אין דעם אייבערשטנ'ס אויגן. דאס איז אלץ עבודה זרה, דאס הייסט דינען א קינסטליכע גאט און נישט דעם אמת'ער גאט. פארוואס ווילן זיי דאס טון? נו, דאס פאלט צוריק צו די ערשטע זינד, די אריגינאלע זינד מיט די שלאנג. ווען ער האט צו אדם און חוה געזאגט, אויב איר וועט עסן פון דעם בוים, פון דעם פרוכט, והייתם כאלוקים, איר וועט זיין ווי געטער, איר וועט ווערן אונאפהענגיק, איר וועט נישט דארפן אנקומען צו גאט ער זאל אייך זאגן וואס צו טון, אייך צו באפעלן ווי צו לעבן אייער לעבן. אזוי איז עס א טייל פון די מענטשליכע נאטור צו וועלן זיך ארויסציען פון דעם אפהענגיקייט אויף גאט און זיך פארשאפן וואס ער וואלט בעסער געוואלט פאר זיך. און וואס מענטשן האבן בעסער ליב, ווענדעט זיך אויף וואס זיי גלוסטן, זייערע גשמיות'דיגע תאוות. וואס זעלבסטפארשטענדליך איז פילע פילע מאל אינגאנצן נישט איינשטימיג מיט דאס וואס דער אייבערשטער וויל. אפשר געדענקט איר, עס איז אויך דא זייער א אינטערעסאנטער פסוק אין משלי, וואס טוט די גאווה צו א מענטש? גאוות אדם תשפילנו, ווען דער מענטש האלט זיך גרויס, ער איז א בעל גאווה, ער איז זעלבסטשטענדיג.

וואס איז געווען פארוויקלט אין דעם חורבן פון דעם בית המקדש אין ירושלים. ער איז געווען זייער זייער אן אראגאנטער מענטש, עס האט אים געדאכט אז ער קען אלץ טון און אז קיינער קען אים נישט באזיגן. און לויט די אידישע מסורה וואס האט אים דערהארגעט, וואס האט אים דערנידעריגט, איז געווען א קליין פלוי. א קלענין זעק. דער אייבערשטער זאגט, איך דארף נישט שיקן אן ארמעי קעגן דיר, איך דארף נישט שיקן ראקעטן און טאנקן און זעלנער, איך האב א קליין זעלנער וואס הייסט א פלוי. און אונזערע מסורה דערציילט אז דער פלוי איז גלייך אריין דורך זיינע נאז לעכער. און זיך אפגעשטעלט אין דער מח, און ער איז צום סוף געשטארבען דערפון. אפילו ווען מען זוכט אינפארמאציע וועגן טיטוס וועט מען טרעפען אז רוב מיינונגען האלטען אז ער איז געשטארבען פון פיבער, נו, עס קען זיין אז ער האט אויך געהאט פיבער, ווייל אינזעקטען קענען טראגען פיבער. און די פאקט אז דאס איז געווען אין דער געגענט פון דעם מח, עס קען נאך זיין אז עס האט זיך ביי אים פארמירט א געוואוקס, אין יעדען פאל, וואס מען לערנען זיך ארויס דערפון איז, אפילו קליינע אינזעקטען קענען דערנידעריגען די מעכטיגע. זעט וואס פאסירט מיט א מצורע, א מענטש וואס די תורה באשרייבט מיט א הויט קרענק. כאטש עס איז נישט פונקט די באקאנטע לעפרע, פארצייטן איז דאס געווען א פלאג דאס געשטאלט פון הויט. צו דאס איז געווען ווי פלעקן אויף די קערפערליכע הויט, צו דאס איז געווען אויף די קליידער אדער אויף די ווענט פון די הייזער. אזא פלאג איז געווען א צייכן פון הימל אז עפעס איז נישט ריכטיג. און מייסטנס האט א מצורע געהאט דעם סימפטאם פון צרעת, לאמיר עס רופן לעפרע, צוליב איינער פון דריי סיבות. אדער איז ער געווען א בארעדער און גערעדט לשון הרע, דאס איז נעגאטיווע רעדע וועגן אנדערע, אדער ער איז געווען א גרויסער בעל גאווה, אדער צוליב נישט פארגינען פאר א צווייטן.

ווי אזוי איז ער צו דעם געקומען? ווי אזוי קענסטו דאס טון ווייל דו האלטסט זיך אזוי גרויס? איינער וואס טראכט נישט באמת צופיל וועגן זיך, איז אוממעגליך צו באטראכטן א צווייטן ווי א גלייכן. פארוואס נישט? פארוואס קענסטו אים נישט באטראכטן ווי א גלייכן? פארוואס רעדסטו זיך איין אז דו ביסט בעסער פאר אים? דאס איז צוליב די גאווה, די גאווה וואס ערמעגליכט אז איינער זאל זאגן אלע סארט שרעקליכע זאכן וועגן אנדערע מענטשן, און דאס איז גאר זעה א הארבער זינד, לשון הרע, נעגאטיווע רייד. עס איז א גרויסע פראבלעם וואס פארשאפט אן אומגעהויער גרויסע מחלוקת צווישן מענטשן.

פארוואס האט דאס מיר פאסירט? אפשר האב איך עפעס נישט רעכטס געטון? מענטשן האבן נישט קיין צייט אריינצוטראכטן וועגן וואס זיי טוען. צו איז עס גערעכט אדער נישט גערעכט, זיי פארן בלויז אויף אטאמאטיש אן צו קלערן. זיי שטעלן זיך נישט אפ צו טראכטן, אפשר איז נישט שיין געווען פון מיינטוועגן וואס איך האב יענע טאג געטון, וואס איך האב געשריגן, וואס איך האב געשאלטן, וואס איך האב גערעדט אזוי שלעכט, וואס איך האב עימיצער דערנידעריגט, באליידיגט. מענטשן טראכטן נישט אריין. א מצורע, א טייל פון זיין. דאכט זיך אז מען קען עס אזוי רופן, רעהביליטאציע איז באשטאנען פון מאכן אן הפסקה פֿערצן טעג אדער מער, צו טראכטן וועגן זיין מצב, און ווען נויטיג צו פארבעסערן זיינע וועגן. די דאזיגע לשון הרע, די דאזיגע נעגאטיווע רייד, איז זייער א הארבער עבירה. אבער אויסער די הארבקייט, מיר דארפן אויסגעפינען פארוואס פונקטליך איז אזוי גרינג צו רעדן. אין א נעגאטיווע אופן אויף א צווייטע. פארוואס איז דאס אזוי גרינג פאר זיי? דאס האט אויך צו טון מיט א בייזע אויג, דאס האט צו טון מיט דעם פאקט אז מענטשן זענען אדער אומצופרידן מיט זיך, אומזיכער, און דעריבער זיי צופרידן זיך מיט רעדן שלעכטס אויף אנדערע. אבער עס איז נאך אלץ מער ווי דעם, עס איז נאך טיפער פון דעם, דאס האט צו טון מיט פארקערטע מידה פון גוטהארציגקייט, בשעת ווען גוטהארציגקייט פירט זיך נישט עגאאיסטיש און טראכט וועגן אנדערע, איינער וואס פארנעמט זיך מיט רעדן שלעכטס אויף אנדערע, טראכט טאקע נאר וועגן זיך, קאנצענטרירט זיך נאר אויף זיך, אבער דאס איז א נעגאטיווע כח, א נעגאטיווע קראפט, דאס פארקערטע פון גוטהארציגקייט. און דעריבער איז עס גרינג פאר אים אראפצוקוקן אויף אנדערע, צו באקוקן די וואס זענען שוואך, ווי מענטשן וואס זענען נעבעך נישט מצליח'דיג אין לעבן, ער רעכנט פשוט אז זיי זענען נישט געלונגען ווי אים, עס קומט זיי אן גרינג אפשפעטן, אראפצוקוקן, זיך אויסלאכן פון אנדערע. ממילא, צוריק צו אונזער אריגינעלע קשיא, פארוואס איז דאס ציילונג דורכגעפירט געווארן מיט א האלבן שקל מטבע? נו, צו ערשטנס, ווילן מיר נישט אז עימיצער זאל זיך אנזעהן, האט עס געדארפט זיין אומדירעקט. נישט ציילן די קעפ, ווייל דאס זעהט זיך אן, מיר ווילן קיינעם נישט שאטן. עס האט שוין פאסירט אין די צייט פון דוד המלך. ווען מען האט געציילט די מענטשן. דאס איז געווען א פעלער, אבער עס איז אזוי פארגעקומען, איז צוליב דעם געווען א גרויסן פלאג. אויב אזוי איז בעסער זיך נישט איינשטעלן צו ציילן, בעסער נישט מאכן דעם חשבון מיט די אלע וואס זעען זיך אן, בעסער איז זיי צו ציילן אומדירעקט. און דורך באנוצן א האלבן מטבע וואלסטו דיך דערמאנט אז מיר אלע זענען נישט גאנץ, מיר דארפן זיך העלפן איינער דעם אנדערן. אליין איז מען נישט גאנץ, מיר זענען נישט א גאנצן שקל, מיר זענען בלויז א האלבן שקל. מענטשן מוזן לעבן צוזאמען. איינער מוז אנקומען צום צווייטן. און פארוואס קענען נישט די רייכע לייט מער נישט געבן? ווייל דו ביסט נישט בעסער? נאר ווייל דו האסט מער געלט? ניין ניין ניין ניין ניין! מיר זענען אלע די זעלבע, מיר וועלן אלע געבן דאס זעלבע, מיר וועלן אלע ביישטייערן צו דעם צוועק דעם זעלבן וועג, ווייל מיר זענען אלע גלייך, מיר זענען אלע באשאפן אין דעם צלם אלוקים, זיי זייער פארזיכטיג מיט דיסקרימינאציע. דער אייבערשטער האט אונז אלע באשאפען, פארוואס מוזטו אראפ קוקען אויף א צווייטע, פארוואס מוזטו שלעכטס רעדען וועגען אים, דו ביסט בלויז א האלבער, מיר דארפען זיך העלפען איינער דעם אנדערען. איר ווילט זעהן ווי מענטשען טראכטען וועגען זיך? א פאקטישען ביישפיל, אין אזעלעכע צייטען, בשעת אזא פארצווייפעלטע מצב, קען מען טרעפן מענטשן אין סופערמארקעטן וואס קריגן זיך וועגן טואלעט פאפיר, נישט מער נישט ווייניגער, ווען עס וואלט כאטש עסנוואר געוועזן. זיי קריגן זיך וועגן טואלעט פאפיר? איך האב לעצטענס געזען א בילד פון עימיצער וואס האט געהאט אסאך פעקלעך טואלעט פאפיר אין זייערע וועגעלע, און א צווייטער מענטש האט זיך באקלאגט און ביי זיי שיין געבעטן אפשר קענט איר מיר געבן איינס, און זיי האבן געזאגט ניין, פארוואס קענט איר אים נישט געבן איינס, איר האט דאך אזויפיל. פארוואס? צוליב עגאאיזם, מען טראכט נאר וועגן זיך. און דערפאר אונזערע חכמים זאגן אונז וועגן דער מצורע, אז די ווארט מצורע אויף העברעאיש באשטייט טאקע פון דעם ווארט צרות עין, א שמאלן אויג, די שמאלקע באדייט אז ער זעהט נאר זיך, זיי זעהן נישט קיין אנדערן, אבער ער איז דאך אויך א מענטש. פארוואס באהאנדלסטו אים נישט ווי א גלייכן?

עס איז זייער אן אינטערעסאנטע היילמיטל, עס הייסט קטורת. אויף אידיש הייסט עס ווייערעך. אבער וואס ליגט אין דעם קטורת? פארשידענע געווירצן, איינער פון זיי איז געווען חלבנא. אויף אנדערע שפראכן הייסט עס גאלבענום. און די חלבנא האט געהאט זייער אן אומגעווענטליך גערוך, נישט אזא גוטע גערוך. אונזערע חכמים זאגן אונז אז דאס רעפרעזענטירט אזעלכע. צווישן אונז, וואס אפשר זענען זיי נישט אזוי גוט, וואס אפשר זענען זיי נישט אזוי פרום, וואס אפשר פירן זיך נישט ווי געהעריג, קוק נישט אויף דעם, ווען דאס רעדט זיך וועגן דאווענען, זאלסטו יא זיין מיט זיי, דארפסט יא וועלן זיי מקרב זיין, דארפסט יא וועלן זיי באגייסטערן, דארפסט יא וועלן לערנען מיט זיי, דארפסט יא וועלן זיין פאראייניגט אפילו מיט זיי, ווילאנג דאס איז מעגליך. פארוואס? ווייל דער אייבערשטער האט ליב אחדות. טראָץ די אונטערשידן, און עס זענען פאַרהאַנדן אונטערשידן צווישן מענטשן, זייער אַ סך אונטערשידן. אחדות איז אָבער אַזוי ספּעציעל, די אחדות איז אַזוי שטאַרק. צום ביישפיל, די חכמים דערציילן אונז, גיבט אַ קוק אויף דער אונטערשייד צווישן דעם דור פון דוד המלך און דער קעניג אחאב. דוד איז געווען אַ צדיק, אַ גאָטספאָרכטיקער קעניג. און פון דעסטוועגן אין זיין דור האָבן זיי נישט געזיגט אין אַלע קריגן, זיי האָבן פיל מאָל פאַרלוירן. ווייל די מענטשן פון יענעם דור כאטש זענען זיי געווען צדיקים און רעכטפארטיג, זיי זענען נישט געווען באחדות, זיי האבן גערעדט לשון הרע איינער אויף דעם אנדערן, בשעת אין דער צייט פון אחאב האבן זיי געדינט עבודה זרה, בכלל נישט קיין פרומע לייט, אבער זיי זענען געווען פאראייניגט, און ווייל זיי זענען געווען פאראייניגט האבן זיי געזיגט אין קריג, זיי האבן טאקע געוואונען די קריגן, עס איז אינטערעסאנט.

זי פארקוקט די פעלערן, זי באטראכט נישט די פעלערן, זי איגנארירט זיי, זי לייגט זיי אוועק אין א זייט, ווען עס איז דא ליבשאפט, אז עס איז דא אחדות, זאגט דער אייבערשטער, וועל איך דערווייל פארקוקן, איך וועל נישט אנווייזן אויף זייערע פעלערן, איך וועל זיי נישט באשולדיגן. גיבט א קוק דער כח פון אחדות. וואס איז דען דער כח פון אחדות וואס מען לייגט אריין אין די קטורת?

און פאראייניגן אלע כוחות. יעדער איינער האט עפעס מיט וואס ער קען ביישטייערן. ווען דאס וואלט געווען עפעס וואס מיר וואלטן באטאנט, דער אייבערשטער וואלט געווען שטאלץ מיט אונז. מיר וואלטן אסאך מער אויפגעטון. יא! די קרענק איז א פיינט פאר די גאנצע מענטשהייט, אבער עס געפינט זיך א שטארקערער פיינט וואס איז טאקע דער גרעסטער פיינט פון אלע, דער פיינט וואס מיר אלע וואלטן געדארפט קעמפן די גאנצע צייט. און דאס איז דער יצר הרע, דער פארפירער. דאס איז דער פיינט וואס ליידער נישט צו פילע מענטשן זענען אינטערעסירט צו באקעמפן, פאקטיש, זיי באפריינדען זיך מיט אים, זיי גיין אים נאך. און טוען אלץ וואס ער וויל זיי זאלן טון. יעצט מוזן מיר אריינטראכטן צו זען וואס קענען מיר טון. זיך צו היילן. קענען מיר עפעס טון? צו ענטפערן די פראגע וועל איך פרעגן נאך א פראגע. עס איז זייער אינטערעסאנט ווי גלייך נאכדעם וואס דאס אידישער פאלק האט באקומען די תורה, זענען זיי געווען זייער געלויבט פאר באווייזן אזא גרייטקייט. זיי האבן זיך אויסגעדרוקט נעשה ונשמע, אייבערשטער, יא, מיר וועלן טון אלץ וואס דו האסט אונז געבעטן צו טון. מיר וועלן ערפילען די מצוות, מיר וועלן פאלגען וואס די תורה זאגט, מיר וועלן אפהיטן דאס וואס שטייט. מיר נעמען עס אויף זיך און אויף אונזער קינדער צו טון דיין ווארט. עס איז אינטערעסאנט ווי נישט לאנג נאכדעם, נישט צופיל שפעטער, זענען זיי געפאלן, זיי זענען געפאלן זייער זייער טיף. ווען זיי האבן זיך געבוקט צו דעם גאלדענעם קאלב, ווי קען עס דאס געשען אזוי גיך? די קשיא קענען מיר אפשר באהאנדלען אן אנדער צייט, אבער די פאקט וואס זיי זענען געפאלן איז עס געווען קלאר, זיי האבן אזויפיל פארלוירן. זיי האבן באגאנגען א געפערליכע זינד, זיי האבן געהערט דעם קול פון אייבערשטער, זיי האבן געזען גרויסע ניסים, צו גיין דינען די געטשקע וואס איז דאך געווען קעגן די תורה, איז זייער זייער א שלעכטע זאך געווען. האב איך געפרעגט, וויבאלד דאס איז א געפערליכע דורכפאל, אזא געפערליכע פעלער, פארוואס האט דער אייבערשטער דאס ערלויבט? זיי האבן טאקע געהאט א טעות אין חשבון, דער אייבערשטער האט עס געקענט פארמיידן, ער וואלט געקענט גלייך אראפשיקן משה, ווייל לויט די וואס האבן געדינט דעם גאלדענעם קאלב האט משה געהאט פארשפעטיגט, בסדר, אייבערשטער, דו ווייסט דאך אז דאס גייט באלד פאסירן, פארוואס נישט בעסער דאס צו פארמיידן, פארוואס זיי צו דערלאזן איינזונקען אזוי טיף? עס איז דא א בארימטע ווארט וואס אונזערע חכמים זאגן אונז, שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, אז איידער די קראנקייט באווייזט זיך, די היילונג געפינט זיך שוין. די היילונג געפינט זיך נאך איידער די קראנקייט באווייזט זיך? יא! פארוואס זאל די רפואה, פארוואס זאל די היילונג זיך געפינען פאראויס? אז ס'איז שוין דא א קראנקייט, דאמאלס זוכט מען די היילונג. פארוואס דארף דער אייבערשטער באשאפן די היילונג פאר די קראנקייט? די סיבה פאר דעם איז ווייל דער אייבערשטער ווייס וואס וועט זיין אין די צוקונפט. אין די צוקונפט וועלן מענטשן נאכאמאל און ווידעראמאל פאלן. זייער אסאך מאל.

זיי נישט מייאש, זיי קיינמאל נישט פארצווייפלט. די רפואה דערפאר, די היילונג וואס האט שוין עקזיסטירט נאך פון פריער, דאס פאטענציאל פון זינד, הייסט תשובה טון, צו באדויערן. דער אייבערשטער זאגט אז איך האב דאס שוין צוגעגרייט, ווייל איך האב דיך באשאפן, איך ווייס אז דאס קען ביי דיר טרעפן, איך ווייס אז דו ביסט נישט מער ווי א מענטש, איך האב שוין באשאפן די היילונג, די גרעסטע רפואה, די גרעסטע און שטארקסטע היילונג פון אלע, איז תשובה טון, חרטה האבן. גיב אכטונג זיך נישט מייאש זיין, נישט נידערשלאגן זיין, זיי פול מיט האפענונג, זיי צופרידן, ווייל דער אייבערשטער האלט מיט דיר, ער האט דיך ליב, און ער וויל אז דו זאלסט אנהייבן מיט דעם ערשטן טריט, און ער וועט דיך העלפן מיט די אלע אנדערע טריטן וואס דו וועסט נאך באדארפן נעמען. אבער דו הייב אן מיט'ן ערשטן. אבער דאס וועט נישט פאסירן אזוי לייכט אז דו ביסט פארצווייפלט דעריבער זיי נישט מייאש. אויב אזוי קומט אויס אז דער פאל פון גאלדענעם קאלב איז למעשה געווען א ביישפיל פון אריינפאלן אזוי טיף, אבער פונדעסטוועגן איז ער געגעבן די געלעגנהייט דאס צו פארריכטן און נישט זיך מייאש זיין. דעריבער געפינען מיר פילע פילע מאל ווי די נביאים האבן אויסגערופן צום אידנשן פאלק, קערט זיך צוריק, קערט זיך צוריק, קערט זיך צוריק, כאטש איר האט אזויפיל אומרעכט געטאן.

זי ווערט פארברענט צו אש, עס איז די אש וואס ווערט גענוצט כדי אוועקצוטרייבען די אומריינקייט, די אש באטייט די מידה פון עניוות, עס איז די כח פון עניוות וואס קען געבען איינער צו פארשטיין אז דאס איז די גערעכטע זאך פאר אים צו טון, צוריק קערען זיך צום אייבערשטער, צו טון תשובה, אן די עניוות וואלט ער קיינמאל געטראכט צו טון אזא זאך, ער וואלט קיינמאל זיך נישט אפגעשטעלט צו טראכטן אז אפשר טוט ער עפעס נישט גערעכט.

ווען דו ברויכסט עפעס האבן אבער דיין פריינט ברויכט דאס זעלבע זאך, צו דאס איז א שידוך, פרנסה, געזונט, און איר ביידע ברויכט די זעלבע זאך אבער דו דאווענסט פאר אים אנשטאט דאווענען פאר זיך, וואס וועט פאסירן איז אז דער אייבערשטער זאגט, דו ביסט אזוי הארצעדיג אז דו טראכסט וועגן אים פריער ווי פאר דיר, אז דיין פאוקוס איז אויף אים, דיין תפילות זענען פאר אים, איך וועל ערשט ענטפערן דיין תפילה אויב דו דארפסט פונקט די זעלבע זאך. דאס איז א נישט צו גלייבן זאך צו טון, טראכטן פון עמיצער אנדערש, דו ברויכסט פונקט די זעלבע זאך, אבער דיין פאקוס, דיין תפילה, דיין אויפמערקזאמקייט איז קאנצענטרירט אויף עמיצער אנדערש. ווי קען עמיצער האבן אזא צוגאנג, נאר ווייל ער איז אביסל א באשיידענער, דעריבער באהאנדעלט ער אן אנדערן ווי א גלייכן, און דערפאר קען ער דאווענען פאר אים?

פון רעדן נעגאטיוו אויף אנדערע, דאס ערשטע איז זיך צו טרענירן צו זיין אביסל מער באשיידן, אויסער דאס לערנען אלע די הלכות פון וואס מען מעג און וואס מען מעג נישט זאגן, אויסער דאס אלעס, זיי אביסל מער באשיידן, געדענק שטענדיג אז קיינער איז נישט פערפעקט, אויב שוין יא, באקוק דיינע אייגענע פעלערן און וועסט דען זען אז אפשר איז ער אפילו בעסער פאר דיר. עניוות וועט אונז האפענטליך שטארק העלפן קאנטראלירן די לשון הרע, די נעגאטיווע רעדע. עניוות וועט אונז אויך העלפן מיט אחדות. עניוות וועט אונז אויך העלפן זיך פארבינדן מיט דעם אייבערשטער. און די סיבה פארוואס די פארבינדונג מיט דעם אייבערשטער איז אזוי וויכטיג איז ווייל ווען מיר גייען צום דאקטער, וואס טיילמאל דארף מען עס טון, אמאל פארגעסט מען אז דער אמת'דיגער דאקטער, די אמת'דיגע בעל הבית איז דער אייבערשטער. הוא הרופא כל בשר ומפליא לעשות, ער איז ענדליך דער וואס טוט גרויסע וואונדער, ניסים, וואס דאקטוירים, מענטשן, ווי גוט זיי זאלן נאר זיין, קענען נישט טון, אזוי אז צום סוף דארפן מיר שטענדיג אנקומען צו אים. מען דערציילט זייער א שיינע מעשה וועגן איינער וואס זעט אויס איז געווען זייער קראנק, און איז געפארן צו זיין רבי זיך באראטן וואס צו טון, אפשר וועט ער אים כאטש געבן א ברכה, ער האט שטארק באדארפט א היילונג. און דער רבי האט אים געזאגט, הער אויס, דו דארפסט רעדן מיט דעם פראפעסאר אין די שטאט אניפאלי. די שטאט אניפאלי איז געווען גאר ווייט, אבער ער איז געווען גרייט זיך אונטערצונעמען די רייזע צו גיין צו דעם פראפעסאר. אין יענע צייט, דער פראפעסאר האט געהייסן דער הויפט דאקטער, דער העכסטער דאקטער. ער איז אנגעקומען אין די שטאט און זעהט אז עס איז נישט א גרויסע שטאט. נו, מען האט מיך אהערגעשיקט, דער רבי האט מיר געזאגט אהערצוקומען, האט ער זיך אנגעפרעגט ביי די איינוואוינער, וואו וואוינט דער פראפעסאר? האבן זיי אים געזאגט אז דא געפינט זיך נישט קיין פראפעסאר, עס איז נישטא קיין דאקטער דא, דאס איז א קליין דארף, א קליין שטעטעלע. האט ער געזאגט, איך קען נישט פארשטיין. וואס טוט איר דען ווען עימיצער ווערט קראנק? האבן זיי אים געזאגט, מיר האבן נישט א דאקטער, מיר האבן קיין ברירה נישט, מיר ווענדן זיך צום אייבערשטער, עס געפינט זיך נישט קיין דאקטער דא, קיין פראפעסאר געפינט זיך דא. איז ער צוריק געפארן צו זיין רבי, ער איז געווען אנטוישט, רבי, איר האט מיר געהייסן פארן אויף א לאנגע רייזע צו דעם ארט, זיי האבן נישט אפילו איין דאקטער! דער רבי קוקט אים אן און זאגט, וואס איז מיט דיר, זיי נישט אזא נאר, האסטו דען זיי געפרעגט וואס טוען זיי ווען זיי ווערן קראנק? זאגט ער יא, זיי ווענדן זיך נאר צום אייבערשטער. דאס איז גענוי וואס איך האב געוואלט דו זאלסט טון, דאס איז דען וואס דו דארפסט זיך אפלערנען. פארלאז דיך נישט נאר אויף מענטשן, נאר זיך ענדליך צו דערמאנען אז דער אייבערשטער איז דער וואס האט דיך דיין לעבן ערשטנס געשענקט. ביסטו דען אים נישט שולדיג א דאנק? טאנץ נישט אמאל צו אים, פארוואס זאלסטו נישט ביי אים בעטן, ווענד דיך צו אים, ער קען דאך אלעס טון. וואס איך מיין איז א גוטע זאך צו טון גראדע אין די ערענסטע צייט אינמיטן די זייער הארבע מגיפה איז צו ליינען קאפיטל צדיק א' אין תהילים. דער קאפיטל ספעציעל האט זייער א גרויסן שייכות צו די סארטן זאכן, קאפיטל צדיק א' איין און נײַנציק. עס איז אויך א גוטע סגולה. מער מכוון צו זיין אויף די ברכות וואס מיר זאגן, ספעציעל די ברכה אשר יצר. אידן זאגן א ספעציעלע ברכה ווען מיר קומען ארויס פון בית הכיסא, ווען מיר דאנקען דעם אייבערשטער און שאצן אפ די פאקט אז די אינסטאלאציע פונקציאנירט. אסאך מענטשן זענען אויף דיאליז, אסאך מענטשן האבן אלע סארטן צרות. מיר זאלן נישט סתם פארלאזן זיך אז מארגן וועט זיין דאס זעלבע ווי היינט. אונזער געזונט געווענליך ווענדעט זיך אויף אונז, אבער עס ווענדעט זיך אויך אויף דעם אייבערשטער, און אויב אלץ איז אין ארדנונג, קומסט יעצט ארויס פון פסח כיסא, זאגט מען אשר יצא, וואס איז א טייערע ברכה וואס באשרייבט די גרויסע וואונדער וואס קומען פאר אינעם קערפער רעגלמעסיג. טאג און נאכט, דאס גאנצע לעבן, דאס דארפן מיר קיינמאל נישט פארגעסן און שטענדיג טראכטן דערפון און דאנקען דעם אייבערשטער פאר די אלע חסדים. אויב אזוי איז דאס טאקע א גוטע געדאנק מכוון זיין אויף דעם, ווייל מיר האבן א מסורה אז דער וואס זאגט די ספעציעל ברכה מיט כוונה, מיט ערליכע געדאנקן, וועט ער נישט קראנק ווערן בעזרת השם. אויב אזוי איז דאס דען זיכער עפעס וואס מיר זאלן זיך אונטערנעמען? כ'וויל ענדיגן מיט א פסוק וואס איז זייער פאסיג פאר אונזער צייט, און עס קען זיין אז ישעיהו הנביא האט דאס אינזינען געהאט פאר אחרית הימים. איך וועל עס ליינען אויף אידיש, אבער דאס איז שייך צום פסוק לך עמי בא בחדרך, קום מיין פאלק גיי אריין אין דיינע קאמערן און פארשליס דיין טיר אונטער דיר, באהאלט זיך אויף א קליין וויילע. ביז דער צאָרן װעט אַריבער. יאָ, דאָס איז אַ צײַט פֿון צאָרן, און מיר דאַרפֿן זיך באַהאַלטן אַ ביסל, מיר דאַרפֿן אַרײַנגײן אין אונדזערע קאַמערן. עס װײַזט אױס, אַז עס װערט יאָ דערמאַנט װעגן דעם אין די אַחרית-הימים, אָבער עס װעט זײַן פֿאַר אַ קלענ װײַלע, ביז דער צאָרן װעט אַריבער. זאָלט איר זיך נישט אָנזען, זאָלט איר זיך נישט אָנווײַזן בשעת די צײַטן, זײַ זייער אָפּגעהיט, פֿיר זיך מיט באַשיידנקייט. עס איז קלאָר, אַז די תּורה דערמאַנט אונז ונשמרתם מאוד לנפֿשותיכם, מען מוז זײַן זייער אָפּגעהיט מיט דאָס געזונט, מען מוז שטאַרק אַכטונג געבן, מען טאָר נישט אַזעלכע ענינים לײַכט באַהאַנדלען. דאָס איז ערנסט, דעריבער מוז מען אומבאַדינגט פֿאָלגן די עצה פֿון דאָקטוירים און עקספּערטן. אבער סוף כל סוף לאמיר מיר נישט פארגעסן וואס פאר א צייט עס איז. די מפרשים ערקלערן וואס ישעיהו הנביא האט געמיינט מיט קאמערען איז נישט נאר דיינע קאמערען, דיינע צימערען אין שטוב, נאר די קאמערען פון דיין הארץ. גיי אריין אין די קאמערען פון דיין הארץ און באקוק זיי. אפשר. ביסטו געווען זייער גרויס ביי זיך און עגאאיסטיש און האסט נישט באהאנדלט א צווייטער ווי א גלייכן, זע וואס מען דארף ענדערן. באשעפטיג דיך מיט מעשים טובים, מיט טון פאר אנדערע, מיט גוטסקייט. די סארט זאכן איז גענוי וואס דער אייבערשטער וויל אין די טעג זען, און ווי די חכמים ערקלערן אונז אז דאס איז וואס וועט אונז באשיצן, ווייל אין די ענדע פון די טעג וועט זיין א בירור, וועט זיין א פילטערירונג. און פונקט ווי משה האט געזאגט נאך דעם זון פון דעם גאלדענעם קאלב, מי לה' אלי, ווער וויל דינען צום אייבערשטער זאל קומען צו מיר, איך וויל אים זען. איך וויל זען ווער האלט מיט דעם אייבערשטער, ווער וועט זיך אננעמען פאר דעם אייבערשטער. כדי טאקע צו האלטן מיט דעם אייבערשטער, לאמיר נישט פארגעסן אז די אמת'ע קרוין, די אמת'ע קאראנע, איז די קרוין פון דעם אייבערשטער, און דאס איז די קרוין וואס דער אייבערשטער וועט באלד שטעלן אויף די קאפ פון משיח, און ער וועט אים זאלבן אם ירצה שם גאר אינגיכן, אמן.